Үзгәрү дигән сүз. Ягъни, э, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт Аллаһ Тәгаләгә дога кыла торган була. Ялвара торган була. Бигрәк тә Мәккә шәһәреннән, үзенең туган шәһәреннән Авыр шартлар сәбәпле күчеп киткәннән соң, Аллаһы Тәгаләгә ялвара торган була. Билгеле булганча, беренче кыйбла, мөселманнарның беренче кыйбласы ул Мәсҗидул-Акса, Акса мәчете, Кудус шәһәрендәге. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм һәрвакыт үзенең Мәккә шәһәрен сагына торган була, Мәдинә Мөнәввәрәгә күчеп киткәннән соң.

Эй Раббым, син безгә кыйбла, минем өммәтем өчен, минем өчен һәм дә минем өммәтем өчен кыйбланы, намаз кыйбласын Кәбатулла әйлә. Мәккә мөкәррәмәдәге Кәбатулланы әйлә дип әйтә. Аллаһ Тәгаләгә ялвара торган була. Һәм дә Тагын бер мәсьәлә буенча, тагын бер сәбәп буенча пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең йөрәге яна торган була. Нинди сәбәп буенча? Чөнки Кудус шәһәренә Мәдинә Мөнәввәрәдән, хәтта картадан карасак, Мәдинә Мөнәввәрәдән Кудус шәһәрендәге Акса мәчетенә юнәлгән вакытта намазга Кәбатулла аркасында кала торган була. Бу да пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләмне бигрәк тә борчый торган нәрсәләрдән. Һәм дә Аллаһы Тәгаләгә һәрвакытта да ялвара торган була. Һәм дә Аллаһы Тәгалә моның турында аятьләрдә әйтә, шулай дип әйтә, Кад нара такаллуба вәҗһика фис-сама. Әй пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләм, без мохаккак күрәбез, син үзеңнең йөзеңне хәбәр көтеп күккә карап торасың.

Һәм дә Ватанның сөюенә бер дәлил булып тора. Ягъни һәрбер кеше үзенең Ватанын сөяргә тиешле дигәнне аңлата. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә Мәдинә бер яктан алай ук ерак та түгел, Ләкин сагына торган була. Шул ук ярым утрауда, ләкин сагына торган була үзенең ватанын. Икенче итырып, мохтарам дин кардәшләрем, хәтта хәдисләрдә әйтелә, гарәпләр турында, бигрәк тә курайшиләр турында, үзенең халкын, үзенең милләтен ярата торган була. Бу да безнең өчен бер дәлил булып тора, без дә үзебезнең милләтебезне яратырга тиешбез. Шул нюансны гына аңлатып китәм,

Никахларга да барабыз, башка мәҗлесләргә дә барабыз. Яшьләргә никах укыйбыз, егерме биш яшенә кадәр җитәләр, егерме алты яшенә кадәр җитәләр. Лә иләһә иллялла Мөхәммәд Расулла кәлимәсен үзенең телләре белән әйтә алмыйлар, кызганычка каршы. Лә иләһә иллялла Мөхәммәд Расулла диннең иманның булуына бер дәлилне әйтә алмыйлар. Ләкин шул ук вакытта француз телләрендә, кытай телләрендә сөйләшәләр, белмим, скрипкада, контрабаста булсын, анда пианинода булсын, башка нәрсәләрдә булсын өйрәнәләр. 25 яшенә кадәр, 26 яшенә кадәр затлы-затлы университетлар тамамлыйлар, ләкин лә иләһә иллялла Мухаммаду Расулуллаһ

күрсәтте безгә һәм дә безнең өчен ул кыйммәтләр, алар күрсәткән кыйммәтләр, динебез булсын, Коръәни Кәрим булсын, Коръәни Кәрим аеручы буларак безгә билгеле начарлыкны, игелекне һәм дә начарлыкны һәм игелекне аера торган нәрсә буларак билгеле, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә аны аңлатып күрсәтте, Әгәр дә без аларга иярәбез икән һәм дә безнең милләтебезне, безнең халкыбызны аларга карата без юнәлтерәбез икән, ул вакытта үзебезнең милләтебез өчен борчыла торган булабыз. Ә башка нәрсә түгел, балет яисә анда контрабастамы, анда театр белән

Һәм дә, әлбәттә, үзебезнең милләтебезне өстен куймыйча, милләт өчен борчылырга һәм дә милләткә карата мөхәббәт булырга тиеш. Бу икенче мәсьәлә булды. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу никадәр үзенең милләтенә карата, курайшиләргә карата һәм дә үзенең ватанына карата нинди борчылуы бар иде һәм дә безнең борчылуыбыз нинди булырга тиеш икәнлеген без Менә шушы Шәгъбан аеның фазыйләтләрен укый-укый аңлый башладык. Һәм дә аятьнең дәвамында шулай дип әйтә Аллаһ Тәгалә, Фәләнүәллияннәка кыйбләтән тардәһа, фәвәлли вәҗһәкә шатрал мәсҗидил харам. Һәм дә хәзерге вакытта син Харам мәчетенә, мәчете тарафына, мәчет тарафына үзеңнең йөзеңне юнәлдер. Дип әйтә Аллаһы Тәгалә әмер бирә. Һәм дә билгеле булганча, ул кайсы мәчеттә була, менә шушы тәхвилүл кыйблә, ягъни кыйбланың үзгәрүе кайсы мәчеттә була, Бәну Сәләмә исемле мәчеттә. Хәзерге вакытта ул Мәдинә Мөнәввара шәһәрендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәчетеннән биш чакырым ераклыкта хәзерге вакытта хаҗ кылучылар экскурсиядә яисә гомрә кылучылар экскурсиядә баралар ул мәчеттә. Аның башка исеме Мәсҗидул-Кыйбләтәйн, ике кыйбләнең мәчете. Аның вакыйга ничек булды ул? Намаз кылалар иде Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм һәм дә сахабәләре, ридвануллаһи тәгалә галәйһим әҗмәгыйн, намаз кылалар иде. Өйлә намазын, өйлә намазының ике рикәгатын укып бетерер, бетермәс, Аллаһы Тәгалә әмер кыла, үзегезнең кыйблагызны үзгәртегез диеп. Һәм дә шул намаз вакытында унбишенче Шәгъбанда, унбишенче Шәгъбан көнендә

Гарәбстан ярымы торавына 300 ел элек килә торган булганнар, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ярдәм итәр өчен. Галимнәре аларны җибәрәләр иде. Андагы кабиләләр, Бану Курайза булсын, Кайнука булсын, башка кабиләләр булсын, алар пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ярдәм итәр өчен килә торган булалар. Ләкин алар уйлыйлар, үзләреннән пәйгамбәр киләчәк дип. Чөнки күп пәйгамбәрләр алардан килгән иде. Алар да тәкәбберләнеп пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләмне кабул итмәделәр пәйгамбәр буларак. Ләкин пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм ахыр заман пәйгамбәренең киләчәген алар беләләр иде һәм дә аңарга ярдәм өчен киләләр иде, хәтта аның хөрмәтенә, аның хөрмәтенә Тауратка кул куеп, Алар әйтәләр иде Аллаһы Тәгаләгә, Курайшиләр һәм дә башка мөшрикләр белән сугышкан вакытта, Тәуратка кулларын куеп, Әй Аллаһым, мондагы язылган пигамбәр хөрмәтенә син безне, безне отучылар ит, ягъни без, безне җиңүчеләр ит, кыл, дип әйтә торган, дип ялвара торган булалар һәм дә сугышларны моның хөрмәтенә, ягъни пигамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хөрмәтенә җиңәләр иде. Бу да бер

Кадер кичәсенең бер мөкаддимәсе дип әйтсәк була. Чөнки шулай ук Аллаһ Тәгалә аны күрсәтте безгә. Кадер кичәсен күрсәтмәде, ләкин Бараат кичәсен Кадер кичәсеннән аерымлы буларак безгә күрсәтте. Ул, гыйбадәт кичәсе. Хәтта Аллаһ Тәгалә иңдергән аятьнең, Инна әнзәлнаһу фи ләйләтин мубаракәтин, инна кунна мунзирин, ягъни без Коръәни Кәримне ул кичәдә иңдердек,

Вә менә шулай дип аны тәфсирләгәннәр безнең галимнәребез. Ягъни менә шушы инна анзальнаһу фи ләйләтин мубаракатин, мөбарәк бер кичәдә без аны иңдердек, дип әйтүе дә Аллаһы Тәгаләнең, кайбер галимнәр менә шулай дип тәфсирләгәннәр. Шулай ук Бу кичә турында нәрсә дип әйтәлә? Әлбәттә, игелек кичәсе, изгелек кичәсе, э, Кадир кичәсенең бер мөкаддимәсе буларак, э, әлбәттә, безгә дә э, гыйбадәт һәрбер игелек, һәрбер изгелек, һәрбер кичәдә кылган игелекләребезне әлбәттә Аллаһ Тәгалә күреп тора, билгеләп тора, хәбәрдар булып тора, без фәрештәләр язып торалар һәм дә